So, herzlech wëllkomm rëm bei South Park. An hei si mer bei onser nächster Folg an Peter, die Musik am Hannergrond ass extrem hart. Where are your parents? Ah, hat eng Mel, dat kritt ech guer näischt hin. So, Maja, an haut?

Genuch Kollegen, liebes Tagebuch, heute Stëmmt jo, et ass Analphabet, gäile Schäiss, oh putain. Ja, wéi geet elo weider hei? This is a gated community, sir. We do not. Ass hei dann ieren en Ausrufezeichen oder wéi?

Nope, hei kënne mer net. Friedensturm. Ah, elo mer neien Dings da fräigeschalt. Dat ass mol net schlecht. Ey, de Shitty Wok. Ui, se scheiss. Kënne mer ra kucken. Gëtt schmol eng kleng ugefaang hei. So, ah, do ass de Mister Wong. Hu mer jo an den leschte Folge South Park hu mer jo gesinn, dass dat och nach e Psychiater ass mat enger gespaltener Perséinlechkeet. Moment. So. God damn Mongolians.

D'Niewemissiounen hunn ech nach net gespillt. Tower of Peace kenne mer och nach vun de, wat war et, City? Oh Gott am Himmel! Okay. A lass geet et! Epesche Fight! Ok, Fäegkeiten. Ech ging soen, dann logge mer een do mol aus. Oh ma déi si jo net esou staark. Wat schätz de fir ee Schäiss do? Oh, esou vill Zant ofgezunn do, ganz éierlech. Ech hat mer e bësse méi erwaart, soe mer mol esou.

Okay, bon, du kriss eng Déng an d'Schnëss. Den do kritt eng an d'Schnëss. Bam, sou, un d'Schëss. Also, mir hie brenne loossen. Ech meng, mir heelen hie mol léiwer. Wann ech lift. Ech weess dat ëmmer net, wéi soll ech Stol den Helm brennen, mee wie weess, vläch ass en och gënnt aus Stol. So, du kriss du eng an d'Maul. Ech meng, dat war bëssen... Nee, dat war genuch mat Zäiten. Ah, kritt rëm se blöde Schoss. Zack. Hallo, kritt de Leier vu mir an Zahn. Batsch. An das fertig. Mir gesi.
Geht mongole Schorten. Ah, komm mal, auf uns sei uns verdingten. Was tun wir denn da? Uh, eng zerknüllte Laterne. Ja, yes. bitte. Schon schon im Leben immer gesicht, gell? Alles hol mal mat. Alles muss raus. Schiessen. Yes, dat geet. Schéin. Ah, gehen wir mal weiter op. Tu mal hei. Oh. Ah, okay, böse. Hätte ich nur lieber sie gelöst.
So, was machen wir dann? Äh, ich will ja ganz ein bisschen taktisch gucken, wie ich das mal gemacht habe. Ähm,

Ok, et war net esou schlecht. Elo kritt en awer eng. Ah, zack! Dat sinn fir gelungen Hoer do. Putain, gesäis du e Mann, dee wouer Jore komm ass? Nee, nee, dat war ze fréi. Ja, ass gutt. Sou ass schéin.
Sou hunn ech dat gär.
Mongolenbogen. Dat gesäit jo mol villverspriechend aus. Äert schwa besser ohh Level 3 mega de Mise cool ja Feierwierk ja déi Russen sinn wieder da alles freckt da kënnt dir op näischt oppassen déi kack Kanner do an du mer en Chippo Gemon do ass bëlleg Kopie vu Pikachu mengen ech.

A weider geet et an zack! Wat hu mer dann hei? Hu mer den Hummer mol rëm. Ech mengen, e kritt awer eng normal Attack hei. Bam! Oh wow, dat do war jo mega!
An, neen! Oh, dat do war gutt, dat do war gutt. Dat do war guer net esou schlecht. Ech meng mir ginn him awer elo en klengen Schnëss, sou, an da gi mer dem aneren de Rescht vun dem Batters. Putain, so hummer voll an d'Gladder, gell. So, lo huele mer en. Lo kréie mer en. So,
Victory!
Ech muss e bësse méi lues sinn. D'Leit wëllen hei Rou am Haus hunn. Ech sinn et net esou gewinnt, mee bon. Mei Krummsäbel, alles mathuelen, alles mathuelen. Wat dien, alles freckt. An alles freckt. A Rakéiten. Woohoo! Duerf mer eppes hacken? Dat gesäit aus. Jop, dat ass et wat ech mengen. Sou. An da muss dat mar wat mer virdru gemaach hunn, mengen ech. Sou. An sou. Wonnerschéin. A lass geet et. Ech sinn zwar gespannt, wat lo op ons duerkënnt. Oh mäi Gott! Oh mäi Gott, wisou, wisou ech gitt si do ukommen? Okay, probéiere mer et mol ganz einfach. Ah, dat ass ee Géigner. Ah, okay, dat ass schonn eng ganz aner Saach. Sou. Oh, okay. Dat huet net esou geklappt, wéi ech geduet hunn. Probéier mal Schockschaden.
Komm.
Komm, komm. Okay, dat huet ons gehollef.

Mee wou ass de Mongoleschatz lo? Moment, ech ginn emol hei kucken. Inventar. Krut mer näischt Extraes? Nee. Do krut mer eppes. Klosterbruder? Nee. Do, Genghis Khan Bart. Dee gesäit cool aus, dee gesäit cool aus. Mee dee Brëll gesäit scheiss aus.

Main do als éischt sou mam Batters gemein de Rescht bam voll op déi kleng Blatz do an ech brenne schon e Mensch schéckt gären ze brennen sou an elo nach ee Batters an hu mer déi Saache geregelt. Und tschüss.
Peter, wou fanne ech déi Schëtz elo? Ech war zwar. Ech wéilt gär déi Schëtz hunn. Final op Rakete fort. Hei geet erof. Yes. Peter, wou ass déi Schëtz? Ok, anscheinend hu mer d'Mongolen elo verdriwwen. Da gi mer bei den Kolleg.
A wat wëllt Dir elo? Aner kleng Kampf, éier mer endlech Siegreich vun dannen zéien.

Sou wann Schrift.
Wann een mol alles hutt jo, wann dux richteg lecker aus do gesäis jo d'Sau wann him een op den Teller geschoss hat.
Ah raus hei.
Scho rëm?
Da ginn ech verarschen. Gëtt der Jëtze los e bësse langweileg, ne?
Ech menn ech sinn esou fäerdeg.

Sou, ma ech géing soen, mir maachen elo hei virum, virum Tower of Pisa i, maache mer eng kleng Päiselchen an da gesi mer ons bei der nächster Folg erëm. Howdy How, dat kenne mer dach, dat ass dach de Mister Hanky, nee? Op jiddefalls géing ech soen, da kuckt bei der nächster Folg eran, wann et iech gefall huet. Kleng Comment, e Like. Den Abonnement ass wéi dir wëllt, ech lech merci fir d'Nokucken, bis nächst Kéier, ciao.